kho lumelisa vhathu vhoṱhe nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu kreste amen na ndi ngani ri khou wana zwithu zwavhuḓivhuḓi zwi no pfhi mbingano zwi zwithu zwine wa wana zwi songa a zwi khou tshimbila zwavhuḓi hafha miḓini na ndi mini u tshi wana mbinganoni zwenezwo zwine nda khou zwi amba vhoni ni khou sea zwi hone zwi itwa nga mini ndi mini mbinganoni u tshi wana zwithu i soko vha fifiri fifiri wa wana na musi i miṱa ya vhathu vha no rabela vha vhatendi na henefho zwithu zwi si khou tou tshimbila nga nḓila ye maṅwalo amba zwi itwa nga mina vho pilapala vha khou amba vha ri musi ni no ḓelwa nga sathane ni songo to rwana ni vha vha ri ndi uri sathane wa ḓa vhathu vha rwana vho ni itela apartheid na mini na zwoṱhe ndi mini vhathu vha tshi rwana zwi itwa nga mini ndi u rwana ha zwithuḓe na musi vho to tshata u nga vhe wa humbula uri vha nga rwana vhenevha ndi mini zwi tshi nga itea wa wana vha tshi khou rwana zwi itwa nga mini ndi mini mbingano ye ya vha yo fanela i tshi vha phaṱhutshedzo vhathu vha ḓiphina ngayo u bva ṋamusi i tshi thoma dza ni vhona ri khou sokou sea ri khou sokou sea avha vha no khou tshata vha sokou ṅwethu ṅwethu ndi mini vho no dzhena mbinganoni ṅwethu ṅwethu i tshi fhela ndi ngani Ndi mini mbingano u tshi wana i tshi vho nga ḽithada, i tshi vho nga vhuleme vhune ha tou nga ho ṱoḓela uri vhathu vha songo ḓiphina nga muṱa, vha songo ḓiphina nga vhutshilo kha ndiri? Mara hu uri mbingano yone iṋe Mudzimu a tshi i thoma, o i thoma uri vhathu vha ḓiphine. Why vhathu vha sa khou ḓiphina afha mbinganoni? Why ṱhalano yo tou rali na? ndi mini thalani yo tora wa ya ha madzhisitirata nga musumbulo wanga ḽavhungana wa wana khothe wo ṱala vhathu vho ima vha khou ṱalana vho funzeaho vho radzipfunzo vho ramasheleni vho radziphurofesheni vha khou ṱalana ndi ṱaliṱali mulandu ndi mini na vhavha vha miṅwenda na vhone vha khou ṱalana ndi muṱalano wa zwithu ḓe hu hu na mini na hu hu khou tou shotha mini why u ṱalana ho tou rali na vhathu vhane wa wana zwi sa vhe zwa vha fanela wa wana no shona vha sa shoni vha tshi khou ṱalana zwi sa vha faneli vha wana vha tshi tou bva nḓuni ya vhuḓi vhuḓi manine riṋe ri tshi fhira nga bada ri si na dzinnḓu dzavhuḓi vha ri khou tou zwi tama thovhela wa wana vha khou ṱalana nga ngomu henefhaḽa wa wana vha khou ṱalana why vho vhona vho vho- vho fhaṱutshedzea dzi dzi- dzi dzi goloi dzi ṱahe dzi to dzi to pakiwa nga vhudele thovhela dzo to lavhelesana iḽa ṱhukhu ya vhuḓi nga phanḓa iwe dzi nga murahu iḽi ḽihulu ḽa kalenyana ḽi nga murahu wa wana dzi khou paka wa wana u tshi- iwe u khou fhira nga bado tshi havha vhathu vha fana vha khou ḓiphina badi vha sa khou ḓiphina why zwi itwa ngani na vhala vho no ḽa vhurotho vho no funzea vha sa ḽi vhuswa vha vha khou ṱalana na vhone zwi itwa ngani ndi ngani wa wana vhathu vha na zwoṱhe vha na zwifuko vha na nnḓu yavhuḓi vha na zwiḽiwa zwavhuḓi mani hu na zwoṱhe hafha muḓini zwo zwo fana zwi tshi koḓela vhutshilo wa wana vha tshi tou tamba nga mapfura a vhutshilo vha tshi ḓiphina mara wa wana vha sa ḓiphini why vha wana vho lwa muṅwe na muṅwe na kamara yawe ya vhueḓelo vha ṱangana dining room nahone muṅwe a khou muṅwe u ḽa khishini muṅwe u ḽa dining room na vhana muṅwe u ḽa khishini na vhana muṅwe u ḽa dining room a eṱha a khou vhala mabambiri yawe nahone o sinyiwa vhukuma ndi ngani why vhanna vha miṱa yavho vhanzhi vha sa i funi hu na maduna a sa dzedzi hayani why Lidza dza tshipotoni. Hayani u nga u na mipfa hangei kana u na vhunyunyu kana zwiṅwe zwi no konḓisa vhutshilo, u wana ḽo dzula tshipotoni u bva nga matsheloni u swika ḽi tshi swifhala, ya vhuya ya tou ḽevhena vha tou ḽi pandela vhe a vha ye hayani ḽo kovhela ḽi oh ho thoma u shela nyana mani. Why? U munna na musadzi, why a sa funi u vha na musadzi a tshi funa u vha a na maṅwe maduna? Ndi tsha maduna nga tshaho, mulandu. A maduna shavhani mahayani. no no ḓo wana vhahulwane vho thanya katakakata ndi mini vha sa hi haya hayani engi vha why ndi mini kweni vhafumakadzi avha vhanna vha khou ni shavhani mahayani vho ni sia na dzi thelevishini vha ni sia na zwoṱhe na dzi radio manisiya na dzi na dze na na na masofa na ndo bumbulukana ni na tsentsalo vha vho shavha mini na hu nani hafha muḓini na ri bika vhuswa na vhuya na vhuḽa ini muṋe vhu si na muḽi why vhanna vho yafhi mulandu ndi mini Wa wana ṅwana a tshi tou vha khotsi vha hanefha Venḓa, vha hanefha Madombidza, vha hanefha Tshifuḓi. Wa wana ṅwana a sa vha ḓivhi ngori vha vha ṱuwa nga faifi vha vhuya nga ḽevene. Vha ṱuwa nga faifi ḽiṅwe ḓuvha vha vhuyi, nga maanḓa ḽa vhuṱanu. Ṱuwa one way. Ndo vhuya nga Sonda nga madekwana vhana vho no lala. Ndi ngani? Ndi ngani?

vhana vha vha ṱuwa nga matshelo ndi gulu a i humeli tshigidini ni muṋe wa vhuloi dovha a dovha panga tshigidini kana we u ṱuwa singili ha vhuyi ho munani why u na musadzi u na nnḓu i na fenitshara i na zwoṱhe na dzi thelevishini na mini iṅwe thelevishini sitting room iṅwe kamarani iṅwe why a sa ḓiphini nga muṱa why tombi vhaṅwe vhasadzi vha dzedza na vhana vha vhoṱhe

Verse 18 sokoni vhala nangwe ni sathu mala khosinene ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo vha zwi khou ḓi ni ṱulela na inwi yehova mudzimu amba uri a si zwavhuḓi muthu a tshi dzula eṱhe ndi ḓo mu itela mufarisi o mu fanelaho ipfi ḽa mudzimu ḽi ri mudzimu a vhona zwi si zwavhuḓi muthu kana munna a tshi dzula a eṱhe bivhili ya mudzimu ri haya mafhungo a mbingano o thomiwa nga mudzimu a thoma na mudzimu a tshi a thomela muthu mudzimu ene muṋe mudzimu a na musadzini mara uri a tshi sedza o vhona munna zwi si zwavhuḓi munna a tshi dzula a eṱhe hu pfi mudzimu a ri nṋe mudzimuyi ndi khou vhona zwi tshi ḓo vha zwavhuḓi arali hoyu munna nda mu itela mufarisi o to mu fanelaho kha ri ḓo vhanela murena zwanḓa Bivhili ya Mudzimu i ri Mudzimu a ri a si zwavhuḓi munna a tshi dzula a eṱhe. Ndi fanela uri nṋe Mudzimu ndi mu itele. Listen. Zwi amba zwa uri mufumakadzi a tshi itiwa, pulane ya Mudzimu yo vha yo o ya uri u khou itelwa munna, uri hezwi munna a tshi ḓo ri a nae zwi kone u vha zwavhuḓi. I ri ni ameni noṱhe. izwo kha pulane ya mudzimu zwi vha zwavhuḓi musi munna a na mufumakadzi wawe mufumakadzi o itelwa ene munna uri hoyu mufumakadzi a ḓe a vhe a thusanaho na munna uri vhutshilo vhu kono u dzangelea vhu kono u vha ho koḓelwaho vhutshilo vhu kono u ḓifha hu pfi zwi ita musi munna na mufumakadzi vho itiwa tshithu tshi nga mudzimu nga u ralo zwino mbudziso yanga ndi yori why zwi songo tsha to ralo ndi mini zwi songo tsha to ralo mbingano i thomiwa nga mudzimu zwino phindulo ke vhathu a vha ḓiphini nga mbingano vhathu mbingano vha vhona i tshi vha kondisela vhutshilo ndi ngazwo hu na muṱalano mungafhangafha ndi ngazwo muṱani hu na dzinndwa ngafhangafha ndi ngazwo muṱani hu sa takadzi zwingafhangafha ndi ngazwo vhaṅwe vha tshi ḓivhula vhaṅwe vha ḓinembeledza vhaṅwe vha ḓithuntsha vhaṅwe vha ḓiita mini mini vho diniwa nga mbingano listen zwi khou itwa nga zwa uri vhathu havha vha vhanna na vhasadzi a vha pfi a vha pfi ni songo vha vhona vha na ndebvu na ma- na mavhudzi yavho na zwithu zwavho vha tshi vhona vha tshi nga vha pfi a vha pfi vhanna na vhasadzi u songo pfa vha tshi ri vhana a vha pfi vhana a vha pfi na vhone vhanna na vhasadzi ndi ri a ni pfi mbingano a i tshimbili zwavhuḓi ngori vhanna na vhasadzi a vha pfi muṋe wa mbingano mudzimu Vhangana vha pfana nga tshavho nga tsha Vhavenḓa vha pfana nga tshavho vha tshi pfana zwithu zwavho zwa Tshivenḓa. Mbingano ndi ya Vhavenḓa. Vhangana vha pfana nga tshiguvhu tshavho giligili agagaiya. Mbingano ndi ya maguvhu. Vhangana vha pfana nga zwi nga tshivhuru tshavho mbingano ndi ya mavhuru. Exe exe exe. vhanna na vhasadzi a vha pfi muṋe wa mbingano that's why mbingano i sa vhatakadzi that's why mbingano i tshi dina that's why mbingano i na mathada manzhi that's why mbingano dzi sa tshimbili ndi ngauri vhanna na vhasadzi a vha pfi muṋe wa mbingano hoyu mudzimu hezwi vha tshi vhona mbingano dzi sa takadzi weni vhafumakadzi ni tshilila ni noṱhe u sokou vhumbulwa mmbeteno u sa ḓivhi ḽina ḽo ya gai kana upfi ḽi ḓo vhuya lini kana ḽi tsha ḓo vhuya mulandu ndi wa uri vhanna na vhasadzi a ni pfi hoyu mudzimu wa mbingano wana munna a khou tou tandavhala a khou ita tshivenḓa mbinganoni musadzi u funa u tendela tshivenḓa tshi tshi itelwa nṱha hawe ndo to ni vhinga ndo to ni vhinga thifhinduli nga musadzi thifhinduli nga musadzi vha khou pfa vha khou amba nga mini zwezwo vha khou pfa zwi zwithu zwa mudzimu zwezwo i hone vese noni musadzi a fhinduli munna zwino ra vha khou amba zwino ṱoḓa phindulo ndi ḓo ni rwa ndi ḓo ni rwa mbingano ni ndi- ndi ma- ndi mavilini khezwi vha sa vha sa pikisana maṅwe maduna a mavili a vha bodela ngei kule ezwi vha tshi tou rwa hayani e a vha yo rwa afho barani ri pfi vho pfungo yavho yo rwa vhathu vha ḓo ṱangana tshiṅwe tshigugu tsha vhakuya vhukuma vhanna na vhasadzi a vha pfi na vhasadzi a vha pfi so vha vhona vha tshi amba nga vhuipfi havho vhusekene a vha pfi ni ahi ahi ahi mara vha pfi na mudzimu a raya a kaidza ita ara a ri mbingano ito pfi rali a vha pfi vha ḓo itela dzimbi tshivenḓa tshavho mbinganono tombi songo vha ri fhedza na tshifhinga ni vhaṅwe ro nete ezwi ri avha ri songo vha ri khou amba na tshitanda ni hu pfi a u tshitanda u muthu ri ri vhasadzi a vhapfi hezwi zwine muṋe wa mbingano mudzimu amba ndo pfa ni nge tshifuḓi ni tshi vho ita zwikhuwa zwaṋa ni ngei mbingano ndi ya makhuwa vhasadzi a vhapfi ri ḓo ni wana ni tshi vho vhala dzibugu dza zwikhuwa pfha uri mbinganoni hei musadzi o teitisani no litsha hoyu muṋe wa mbingano uri musadzi kha to emiwa ra wana no zwi litsha ni khou vhala mabugu a ṅwalwa nga vhahedeni no a ita tshihedeni hanefho mbinganoni nga thungo kerekeni haleluya mara hayani hu khou pfhi tshihedeni hangei Mbingano i nga si tshimbile nga nḓila heyo. Vho ri nambe ri mbo ḓi ni vhudza tshifheli. Mbingano a dzi tshimbili ngori vhanna na vhasadzi vha pfi Mudzimu. Hezwi Mudzimu a tshi ri mbingano vhanna i tou pfi e, itani uri e, vhanna vha ri ṋekisi. Vhone vha ita zwavho zwine vha funa zwone, ene mbingano ya tshinyala ya ima. ya sa ima ndi tsutsurutsutsuru ndi ngano ya hone wana tshi tshikorokoro tshi to phushiwa tsha bvumanyana a phuruphuruphuruphuruphuruphuru na musi tshi khou ya tshitandani tshi khou bvuma phuruphuruphuruphuruphuruphuru tshi tshi to swika hafho mavhiḓani tshetsela ṱoḓiwa makhaniki a ibutoto tsha lala henefho vha ḓa vha tshi kokodza nga gandakanda tsha vhuyayana hu na dzimbingano dza sa khou tshimbila dzi to babadedza why ngauri vhathu a vha pfi mudzimu muṋe wa mbingano a tshi ri mini hani ri vhalela khosi munene afho ni ḓani ri vhalela afho kha um pfi tshifhinga tsho no fhela na tshonevo i ri vhaleleni muhweleli chapter 15 ri pfe zwo pfi vhanna upfi vha pfe mini thusani ḽeḽo ni mbo ḓi ḽi pfa ini chapter 5 hu sini 15 ndo ri muhweleli asi zwone zwone mirero chapter 5 mirero chapter 5 i ḓani mbala verse 18 Tshisima tshau nga tshi fhaṱutshedzwe, u takalele musadzi wau wa misi iḽa u tshee muswa. Ibvani hafha nthuseni. Bib. Mudzimu a tshi khou vhudza inwi uri muṅwe wa mushumo une ni na khou tea wa u ita uri mbingano yaṋu i tshimbile ndi u takalela musadzi waṋu oyo. U takalela mufumakadzi wau, hoyu we wa mu vhalana, we na malana ni tshe vhaswa. Ni vhaswa no rali ni khou malana zwino. Mudzimu ri hezwi no no mu dzhia, a songo vha wa kale houḽani, kha dzule a tshi ni takadza. Nga Tshikhuwa ri ri, Rejoice with your wife. I ri, Takala na mufumakadzi wau. Dzudzeni! Maṅwe maduna a takala na mifarekano, ha takali na vhafumakadzi. wa ḽi wana ḽi khou sia ḽigolini tshanḓa tsho to e u ḓivha zwa uri ndi mufarekana tshiḽa tshithu zwino nthuseni uri mbingano yaṋu i tshimbile the bible says you must rejoice with your wife mudzimu riwe wa munna u tshi nyaga uri mbingano i takadze i songo gedza i songo ni konḓela i songo ni vhavhela rejoice with your wife takala na mufumakadzi wawo takala na mufumakadzi wau hoyu we na malana ni tshe vhaswa kha u takadze takala naye now what does that mean zwi amba zwori inwi sa izwo ni tshi khou yo vha ṱhori kho ni vhea vhuṱhoho zwe zwino afho ha ombedzelwa nga vhojehova uri bva ṋamusi ni ṱhoho ya muṱa hoyo wa vhathu vhavhili bivhili iri ini takadzanani nahonani ṅwana wa vhathu

vana mufarakana na marama around o khwaṱha hangeli musadzi o bodea marama nga u ḽa mbilu munna a tshi khou itani a tshi khou takala na mufarekana maṅwe maduna a balelwa a tshi ḓa henefho khotsi munene a ri ḓivhi ini ni ḓo zwi konana bivhili ri takadzana na mufumakadzi wawe howe wa mu ṱoḓa wa mu ambisa u si khou to ambiselwa a vhuni songo kana to ambiselwa a bini nga wana to ambiselwa nga to ambisa ano ngo to musomba tshanḓa thi no to amba a pfesesa

Oh, vhafunzi ndi uri a vha muḓivhi no hobe ola muthu hoy ho vha ḓivha be na nṋe ndo to baiza hobe hoy zwori ndi nese ri khou zwi vhona ei man ei hobe hoy listen ḽiṅwe ḓuvha o to rala ngori ha khou takadziwa man ḽiṅwe ḓuvha ri khou vhona o rala a tshi bva mapulo a tshi nga u sutshelwa matsina nango hone vho mu sutshela ngori a vha mutakadzi nga vhayana maybe mufumakadzi wawe u sawa nga maanḓa ha takali ha sei ha na mulalo ngauri ha khou takadzwa nga tshithu u tou vhona vhone vha sa vhudziswi na zwo vha bvafhi vhusiku vhungafha ngavho nahone vha tshi bvelela vha bvelela nga khakhathi ndo tshi khokonya muthu ndi aḽa mapholisa a kale afurika ya kale gogogogo vulani afha ndi ndoni yanga ndi nyo vha vhudzisaho vulani ine ndo pfuula mani ndo ndifuna ima pamulandu ova oedzera ndiri apiwe ndi muthu anodzula ane asi muthu wa dhakani ari ḓivhi uri vhone mabvaka vhusiku vhungafha ova oedzera una right yo eḓela ndi vhusiku vhone vha tshimbula vhusiku tshivhalavhalo iri vha vhale na vhone kana nahone vha tshi dzhena fhaḽa vha dzhena nga iṅwe khakhathi khulwane vhukuma kikiri kikiri avhe vha vhudzisa na zwa vhathu no tswa hani vha nga vhudzisa vha na milandu vha khou itela mufumakadzi a songo amba na tshithu a songo vha vha ite tshishushetsi vhukuma hange nda vha ofisi hone a vha shushedzi na munna na muthihi haya ndi tshishushetsi vhukuma vha dzhena kukuru kukuru vhilekanya nahone a vha awe vhilekanya u swika nḓuni yavho phamu khulikeitu vhulekanya dzibadzhi vha vha posa hanefhaḽani vha posa hone a vha vhazipiki ni nṱha ya mmbete wa hone a fara ṱhonga zwanḓa zwi vhivhee eh, a sedza nṱha vha humbula hone vha bva hone ṅwana wa vhathu funa ṱoḓa tshi to nangavhedza kho ofha vhone nga vha tshi zwi ḓi uri vho vho to ralo vha ḓo vho tenda a khou ita mishushedzo ya hone hayani bivhili ri takadzana na mufumakadzi wau a yo ngo ri shushesa mufumakadzi wau ṱuwana hayani vho to fara mufumakadzi nga tshanḓa tsha tsimbi thovhela ṅwana wa vhathu wana o vha o tovha muthu wa mitakalo ono soko dzhena nga malwadze a dzimbilu dzikhana dzi dzula dzi tshi vhavha u mu shushedza hone vhukuma hafha fhethu tsho thoma vha vhudzisi vha bvafhi tsha vhuvhili vha tshi amba vha fhinduli hu dziṅwe a sa fhindula ni na swili na tshipimbi uri ṅwana vhathu a tsha ḓivha zwino a tshi fhindula o rwiwa a sa fhindula u ya rwiwa a vha konḓi zwone mani vhona nokotsi munene Songo guda zwithu zwo raloho ndi Zwine ro pfa upfi vhevheni mutendi. Zwino Mudzimu a tshi amba na vhana vha vhatendi uri vheni vhana vha vhatendi, takadzanani na vhafumakadzi vha vhwenu. Kha ri ḓo ni wana ni khou tshimbila na ntombi afho tshitandani man. Thi ḓorobo ya Tshifuḓi ndi tshitandani. Kha ndi Ṱhoyandou. Ni wane ni khou tshimbila na, na, na, na, na ntombi, ni khou farana zwanḓa, ni tshi khou nga u ḓifhelwa nga wa vhutshilo. Hii ni khou sumbedza na zwithu nga mafasiṱere. Tshi, Tsini i a ḓura, ri nga i si i kone zwino. Ngauralo ri ḓo i badzhetela ra i renga. Zwino wa vhona iyi nga u fanela. Nahone vha tshi, Hai, hai, ha, hai, ha. Ini tshi, Hai, hai, ha. Ndi zwithu zwa vhathu vha no khou funana zwithu zwavho. Ndi yo takadzela na mufumakadzi wawe. Ni vhe muthu wa munna o vuwaho, ni te ni tshi pulana zwiṱiripi zwa vhathu vhavhili. ni tshi shuma ni badzhete uri kha muholo wanga wa ṅwaha hu funa u vha na tshelede nkeneŋene ine nda to i ḽa nga mulombo na musadzi wanga ri vhavhili ri tshi to i ḽa hei ri to i ḽa hei ndi yo u ḽa khezwi ri tshi pulanela u ḽa muṅwe a butshara uri ri mu fhe seven hundred nga ṅwedzi ri tshi ḽa ṋama yawe ra mu pulanela uri mu pfumise nga seven hundred every month ngori ne ri ḽa ṋama ri ḽi maṱari ro na tshelede musi ri khou shuma na zwino i ḽani ṋama Mara na i pulanela uri houḽa munna, vhaḽa vha zwiambaro ri ḓo vha fha vhukene kha muholo washu, vhaḽa vha mini mini mini, arali ni vhatendi vho ṋawaho na ri ri ḓo bvisa na tsha fumi. I ya, yaṋu na u takadza na mfumakadzi waṋu i gai? Kha badzhethe i gai henefho? U wana no ngo zwi pulana, ndi u vha ḽinna ḽo, ḽo itaho so. Ḽinna ḽo, ḽa itaho ḽi a pulana uri, Kha muholo wanga, ndi khou pulana uri nkene ndi yo u ḽa na musadzi wanga, ri yo takadzana ngayo. Ni ḓo vhona izwo zwithu zwi tshi ni solovhela dziṅwe dziphurobulemu. Dziṅwe zwi ḓo tou dzi thivhela dzi sa athu ḓa, na wana dzi sa tsha ḓa. Ni ntombi yo takala nga maanḓa. Na wana o takala na zwikunwana. Na wana o taka taka taka taka man. Na wana ha nahone ha ni ngo to mu vhona nene ono o thoma u vha muthu a tshe musidzana. Ha no to takwa dromo vhukuma ḽi tshi ta tsha nzungulula soko rali. Na wana a khou soko a khou phiguluwa muḓini o takala nahone a khou ḓifheliwa nga mbingano. na wana a khou ḓiphina hu vhathuni hu vhafumakadzini vhukuma na dzi roko ni tshi tou rungisa ngo mavhengeleni a huna saizi dza itiwa zwavhuḓi ni tshi tou rungisa na wana hu tshi phiguluwa vhathu na nga ngomu a zwikete na dzi two piece hu khou phiguluwiwa ndi vhone vho misisi nthuseni vhani o takala mani ngauri u khou takadziwa afha fhethu iri ni amen zwone ri koni thuseni fani mudzimu a tshi amba u ri takadza na mufumakadzi u a zwi ḓivha mudzimu uri mufumakadzi o takala a tshi takadziwa u to itisa hani u ya ḓifha u ḓo ni ḓifhela ini mara ara a khou nyaga uri ane khou nyaga mukalakatisa kha ṅwana na halwa no ngo nwani ende ani ḓivhi tshithu uri halwa u to itisa hani ni ḓo u thetshelea musi no no vhinga houḽa musidzana o ita thothotho ra wana milomo yo sotokana khosi mulenzhe A thothoto vhukuma, a tshi konḓa vhukuma. Hu tshi ḓa vhaeni na wana o vhifhelela vhukuma, o humbula madombidzha, o vhifha vhukuma, a tshi khou nengwa vhukuma, a tshi nengwa vhaeni, a khou sokou vha nengwa-nengwa. Why? Ngori hafha muḓini a hu mu takadzi anyway. Huno tshi ḓa mashaka na wana ho tou takuwa tshiguru vhukuma, tshi sa mbi na muthu nahone tsha tshimuma. Hano sokou guru, guru, a tshi fhelela nga ngei, guru, guru, guru, a tshi fhelela nga ngei, guru, guru, nahone a khou sokou itisa zwiṅwe zwa na wane, na tou wana hone ni mini, ni misumbedzoni vhukuma. a khou vha sumbedza uri a vha nyagi kha ṅwe ndi vhona no khou funza ṅwana wavho uri a tonthali zwo bivhili ri takadza na mufumakadzi waṋu hezwi no mu takadza o takala eh? hu tshi vho ḓa na vha haṋu ni ḓo wana na ene a tshi vha takala ngori u ḓo vha khou ri ha avha vhathu vha ḓa vha mbebela mu ntakadzi wanga ho muthu munna wanga wa ntakadza o begwa nga havha vhathu havha na nṋe ri ndi vha takadzevho pulanani zwithu zwine zwa ḓo takadza mufumakadzi waṋu ene ni takale naye ḓuvha ḽiṅwe hu ḓo vha na zwiṅwe zwithu zwine zwa mu pfuḓela zwi samuwe zwine zwa mu sinyusa kana zwa mu vhaisa kana zwa mu ṱusela dakalo kha ri a tshi ni vhona ni tshi vhuya mushumoni a ri mutakadzi wanga o swika a ni wane na ngoho dakalo ḽawe ḽi tshi vhuya ngauri vhadedi vho vhuya kana nda tou pfi dedi kana nda tou pfi baba kana ni nda tou pfi mini zwezwo zwi na ḓo ni vhidza zwone a wana uri no vhuya zwi amba na madithu awe wa khou mu dinaya a masiari a a ṱuwe zwao ngori badedi vho vhuya a wana a tshi takala ngori ini ni a mutakala hezwo zwithu khotsi mulele ndi mushumo une wa khou thoma nasi ni nga ḓi ni tshi ṱuwa hanefha zwa thomisa zwiṅwevho na maṱutshele a ḓi vhathu vha mpilo vha vha tou ni muthu wavho a tshi ṱuwa upfhi ndi wo thoma hoyu maṱutshele a ṋamusi ri ḓo to vhona zwithu so kana vha ḓo ita zwiṅwe zwine a ḓo swika ninga u tshi vha zwo gungula henezwi vha uli tshi takwa ngeni malume vho ri ni soko a pfha uri zwo thoma u takadziwa khezwo ndi mushumo no itwa nga inwi hoyo ri ḓo wana ni tshi vho rabela a mudzimu kho vhona a songo takala mutakadze murena hai khona bivhili ayo ngori mudzimu u ḓo u takadzela musadzi ili iwe muṋe takuwa mutakadzi a si vhone mudzimu a tshi ri nitakadzele musadzi na vhudza mudzimu nitakadzele musadzi ini ḓo vha ni khou itani ini khou vhala newspaper bivhili ri takadzela na mufumakadzi wa iwe muṋe wazwo ndi mushumo sa tshaisiwi khotsi munene A zwi vhuyi nda mu takadza vhege i ḓaho, ino vhege hai, I'm busy. Hai khona, I'm busy. Hai khona, takadzana na, mu, na mufumakadzi wau. I ri ni amene noṱhe. That's the Bible. Yone ndi yone Bivhili khotsi munene. Zwino hezwi ni khou pfa ri khou ṱalutshedza ri tshi ri vhanna vha pfi, a vha pfi mini? A vha ḽi pfi heḽi fhungo ḽo ri takadzana na mufumakadzi wau. maṅwe maduna a takadzana na maṅwe maduna i wana ḽiṅwe ḽiduna ḽa to shuma u takadza mungana waḽo wa ḽiduna vhona vhonevho wa wana ḽi tshi nga ita zwoṱhe ḽa pulana na zwori ndi bva na vhugayani ri yo iḽa na mungana wanga wa munna ha pulani wo ḽiwa dzikhentaki ngori ya thoyanḓou thi tshi fudzadziwa wana to ri renga ifhio mungana kha ri renla nama ri to iḽa ri ḓiphi ha ḽo wana ḽinna ḽo pulana u ḽa tshelede na ḽiṅwe ḽinna heḽi ya ḽo thanya ḽi ḽealoni Ḽone ḽi renga dzikhoḓiringi dzo tshipa dza two randa, iwe u khou renga barele yo ḽa na ḽiṅwe ḽinna. Ni ḓo ita mali ya vudza. Heḽi heḽi ya ḽo ḽo ḽo i vhulunga no ḽi ḓo pha musadzi. Heḽi a ḽo ngo thanya ḽi khou fusha tshelede na na mungana. Tshi vhuyani ni vhuya no nembeledza zwanḓa. Ndi munna a ḓo no vhuya nembeledza zwanḓa. o fhira mavhengele takadzana na mufumakadzi wa mudzimu ralo rini ameni nthuseni no ḓidzhenisa khazwo zwezwo zwithu a huna vese no takadzana na musidzana wawo heya iwe ende i nga ṅwaliwi vhadzana na vhatukana vha takadzani dzhena kereke fhedzi tshitshina dzikhorasi mara vhone vha vhanna dzikhorasi dzo fhela dzheniwa mushumoni wa takadza vhala musadzi

muthu wa munna asi asi mu- mudzio mutete ndi mudzio wo khwaṱhaho hezwi a tshi khala ndichi ni soko tevhela mutshi hai man it's it's same man uri mina asu ah, vhona man ni ni ni vhe muthu wa munna u ngala tshau ndi u laṱa then ri vhalela afho kha muhuweleli khotsimunene chapter 9 verse 9 Tshiṅwe tshithu tsha vhuvhili, nṋe ndo ri ni vhudza zwithu zwivhili fhedzi, zwinzhi arali ni khou zwi nyanga ni ḓe ri ni vhudze. Muhali chapter 9 verse 9. Takadzana na musadzi wau ane wa mu funa misi yoṱhe ya vhutshilo hau ha maanḓana, ngauri ndi wone mukovhe wau wa vhutshilo na wa u ḓinetisa hau u tshee fhano ṱhasi ya ḓuvha. Ḽeneḽo ḽi khou nga u pfala. Hei zwino Tshivenḓa a tsho ngo zwi vhea zwavhuḓi. Pfani tshikhuwa khotsi mwepfo pfi no ḓo ita via yunivesithi. Hu pfi live joyfully with the wife whom thou lovest. Maḓuvha mangana all the days of your life. Hey, all the days. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hu pfi ni mushumo waṋu is to live joyfully. Ndu ndu ndu ndu dzulani nga dakalo. ngaange ri takadzana itani zwithu zwe zwa nga takadza mufumakadzi waṋu nga hafha iri dzulani nga dakalo na mufumakadzi waṋu a yo ngo ri happily iri joyfully joy and happiness are two different things happiness is circumstantial zwi bva kha zwo zwi khou tshimbilisana and mudzimu a zwi dzhene hezwi uri live joyfully live with joy dakalo ndi ḽiṅwe ḓithu ḽi wanalaho mudzimuni and if the joy of the lord is my strength zwino bivhili ri live with joy tshilani nga dakalo heḽi ḽa murena na mufumakadzi waṋu maḓuvha mangana everyday kana vhe ndi musumbuluwo mudzimu u khou nyanga u vhona ni khou tshila nga dakalo naye kana ndi ḽavhungana mudzimu u nyanga u vhona khou tshila na dakalo naye ende bivhili ri kha zwi itiwe everyday kha zwi itiwe ḓuvha nga ḓuvha ende bivhili tshi ya phanḓa ya ri ndi ngani zwi tshi tewa ita ngo ralo ha pfi ngauri uyo mufumakadzi waṋu ndi wone mukovhe waṋu wa fhano shangoni khotsi munene aleluya mm, shango ḽa nifha pfunzo ḽa nifha na mini ḽa nifha na mini mara hu pfi mukovhe muhulwane kha mikovhe yoṱhe kha dzi blessing dzoṱhe dzine na vha nadzo pfi ndi ntombi ni khou sokou litsho ḓivhandela zwanḓa heḽo fhungo ndi ḽihulu husipfi blessing yaṋu khulwane ndi ntombi kha dzi blessing dza fhano shangoni zwino nga mulandu wo ri ntombi ndi yene the best blessing ye mudzimu ani tonda ngayo that's why mudzimu a tshi ri mini live with joy with her that is your best gift pfunzo yaṋu a si tshithu zwi tsha kha mudzimu nnḓu ine na ḓo fhaṱa si tshithu phanḓa mudzimu mudzimu uri tshifhiwa khetsho ndi tshone tshifhiwa tsha khwine tshine takuseni iwe nthuseni nda nga u tonda ngatsho tshe shangoni iri ndi u ṋee the best u to ṋewa muthu na maṱo a re na nḓevhe na ningo sini mpopini u ṋewa muthu wa vhukuma no tshila no amba a no ḓo tshintsha na tshifani a vhidza tsha hanu then to pfa manini no no vhona mpopi u tshi vhidza tshifani tsha ngei wa rengwa hone hupfi ntombi o to ḓiwa o to ralo u no to ṋewa ene woṱhe ho funa vha ntombi vha tshia u sale milenzhe ha a vha mufhe mutumbu na zwanḓa na ṱhoho khona milenzhe kha i sale ha vhoni fhana zwikunwane zwawe vhe ṱuwa nae khoyo woṱhe na mavhudzi awe na dziphemo dzawe aiye vhaḽa vho ndo pfa vha tshi vho ri o vha muhwalwa ai zwi amba uri no ruleliwa muhwalwa khosi munene mara mafhungo ke hupfi ntombi is the best gift you were ever given but and awo tshena tshiṅwe tshine mudzimu a nga nifha arali na vha na vhana vhana a si vhone the best gift that is the best gift holani ndi yone tshifhiwa tsha khwine arali vhana vha sa vha hone a zwina na ndavha ngori you still have the best gift anyway amen arali vha vha hone hangi kha psalm 127 iri vhana ndi mukovho bva mudzimu na zwino mara na musadzi ene musadzi bo- more important u fhira vhana we hope you are clear with this ngori maṅwe manamala musadzi ṅwana vhana vha sa tsha ḓai hu vuwa mukurukuru afha hayani Ende a tshi ambisa ngori ndi khou ṱoḓa tshithu tsho beba vhana, ni nga ḓa na vha tshone ini ngei hashu. Ho ngo amba hezwo zwithu. U ḽa u pfa u funwa, a humbula uri ndi u funwa. Matsina hu khou ṱoḓiwa mutshini wa u tunzula vhana ngei hayani. A tshi swika hangei ane a tshi vho pfi kha tunzulea zwi si tsha ita, u vho u vho koleliwa. Hee ndi bere, hee ya mbo vha kholomo, hee ndi mboho, yowe yowe yowe ndi thanda, yuwi yuwi yuwi ndi bere. Fhedza zwa mbiu. Vhana vha mi vha ri, Ri khou fulufhela uri iyo ndi mutshini wa vhana.

Vhaṅwe vhanna vha ḓivha zwiṅwe zwifhiwa zwi zwiṅwe vhaṅwe vha vha vhona unga pfunzo ye a ḓa nayo ndi tshone tshifhiwa tsha khwine vhaṅwe vha vhona unga eh, arali vho ḓa vho puta vho tshea puta tshetsho tshithu ndi tshone tshifhiwa tsha khwine no bivhili ri inwi tsha tshifhiwa tsha khwine fhano vhutshiloni ndi ntombi nahone bivhili i fhedza nga zwori mini hu pfi ndi zwone zwithu zwine kha vhuno vhutshilo zwine hu tshi pfi munna o ḓinakisa hu pfi u ḓo vhonala nga zwezwo ndi musi ni na mufumakadzi waṋu pfi ndi yone muthu ndi tshone tshithu tshe na ḓinetisela tshone sa tumbula u bva tshifuḓu tshi ḓo ambisa madombi a si u netisa vho zwezwo zwithu

zwino bivhili ri ngo raloha a ni vhonalea ni tshi takadziwa ni tshi takadzana na uyo ntombi wa hone ri ri vhaṅwe vhanna vha khou balelwa nga zwe zwi ḓetsiwa mbingano dzi sa tshimbili vha tshila nga madakalo na vhasadzi vha mifarekano vha tshila nga madakalo na vhasadzi vha vhaṅwe vhanna vha tshila nga madakalo na vhasadzi vha sina vhanna vha tshila nga madakalo ane ange hangeloni hayani hana dakalo mbingano i nga tshimbilisana tsha u fhedzisela iḓani ri vhalela afho kha genesi Ri humela kha Genesi ri fhedze nga nthuseni ri ḓo amba na Ntombi ri kona u vha ri a tshaisa. Musi maḓuvha a tshi vho fhela. Ha ri ḓo vhala Genesis 2 verse 24. A ri thetshelese. Genesis 2 verse 24. Ndi zwine munna a ḓo sia khotsi awe na mme awe ngazwo, a ḓo nambatela musadzi wawe, vha vha ṋama nthihi. Thuseni! Ḽiṅwe fhungo ḽo no ngo balela maṅwe manna khee. bivhili ya mudzimu ri munanna ḓuvha ḽine a vhinga ndi ḓuvha ḽa u ṱutshela vhabebi vhawe a ya a nambatelana na mufumakadzi wawe ri khou dovha nga loud speaker nahone bivhili ri ḓuvha ḽa mutshato ndi ḓuvha ḽine hoyu muṱhannga u sumbedza uri o vhibva u ya nambatuluwa kha vhabebi u ya litsha u a ṱutshela vhabebi a ṱuwa ha zwino a sa ya ita tshienda ongoloni a swika nambatela na mufumakadzi wawe maṅwe manna a khou balelwa u ṱutshela maṅwe manna a khou balelwa u nambatela vhaṅwe vhanna vha balelwa u ṱutshela vhaṅwe vhanna vha balelwa u nambatela now listen bivhili tshi ri zwi zwine munna a ḓo ṱutshela khotsi awe na miyawe a i khou ri ndi zwine munna a ḓo laṱa u laṱa no ṱutshela zwi fanini bivhili i khou ri laṱani vhabebi i khou ri tano vha ṱutshela mani u ṱutshela no laṱa zwi fana nṋe ri tshi bva ngeni hayani ro ṱutshela hune ra dzula hone a zwi kho amba ro laṱani ri khou humela hone ri to fhedzafho mara ro zwa zwino ro u ṱutshela na bivhili i ri ini ṱutshelani vhabebi vhaṋu vha ite yavho mbingano vha litsheni vha khou ita zwithu zwavho zwe ni tshi bebwa no vha wana vha khazwo ini thomani zwaṋu na mufumakadzi waṋu ri vhone zwaṋu zwi tshi khou pfumba zwi tshi ya phanḓa zwino vhanna vhaṅwe vhanna vha khou balelwa a nga si vhuya fhambana na miyawe mungana wa mia mungana wawe mia mungana wawe muhulwane ndi miawe muthu ane amba zwiphiri zwihulu zwa vhutshilo ayi naye ndi mia one waona dzo ya ninge hey, ma oh vha ḓivha hey, ma ndo ḓa kha vha ḓo ḓa vha dina mafhungo ma dzo sia musadzi angi nahone o funzeaho ana nga dzi thusa nga dzi ngeletshedzo dzo vhusia dzo ḓo vhudzisa mmamma zwino ndi uri uri ange mushumoni muṅwe muno mbe nga badu zwino ndo ndi ḓo rwa muthu nda fariwa ma muthu ane na nga mu vhudza zwithu zwo raloho ndi mufumakadzi waṋu maṅwe manna na musi a tshi dzhia decision khulwane ine ya ḓo kwama muṱa wawe a nga si vha i dzhia na mufumakadzi wawe ni u i dzhia na miyawe ya ya imposiwa hayani kha mufumakadzi no lengo begwa ndi zwa vhakani na zwa vhanna vha kale hezwiḽa hezwo itisa hezwo vhanna vha zwino vhompilo vha ri u funa democracy iyo nthu iyo no pfi democracy henefha nga november mahola yo ita tshithu tshine vhanna vhoṱhe vha vhathu vhatswu yo vha itela mulingo muhulwane vhukuma muhulu big one gori ri munna na musadzi zwino it's equal iri nahone ha u tshena zwo ri ini ni dzhia decision ni noṱhe namba mafhungo ano na miano na fhedze zwo fhezla zwithu mafhungo a dzhiwa na hola a u rengi vhu tshi ita sa zwiḓivhi ni tou senga vhukuma kuma fhala thohoyanḓou mapholisa na wana mapholisa vho ḓa na dzigunubu vho ni ḓisa uri ḓa ni senge no renga tshithu musadza sa zwiḓivhi a ni tsha dzhia decision arali to pfi ntombi anga to zwi tevhelela zwezwo zwithu a ni tsha dzhia decision ya sa zwiḓivhi a ni rengi goloi a songo thoma saina dzibambiri arali ni sa zwiḓivhi a ni iti tshithu a sa zwiḓivhi na zwi ita ni a senga u na radio ni farisisa na to senga vhukuma and ni tshi vhuya ni sa murwen hone na to murwa ndi ndo dzhena khakhathini khulwane vhukuma mukoma na wa hiyo thoma yena vha ni itela yono mu itela yone zwino ni ya vhona heyo nthu ino pfi democracy a i khou amba zwithu zwino mangadza i khou to amba yo dzhena maṅwaloni vho at least democracy afho yo tswa vesa ngauri mufumakadzi wanu ndi ene muthu ane na khou tewa u discussa naye zwithu zwihulwane zwi kwamaho muṱa wavho inwi irini amen havhaḽa mmatania ni vha ḓivhadza uri ma nṋe na mufumakadzi ro langana ita tshikenenge ri khou nyanga u ita tshikene tshikenengene mara vha songo vha vhone vho no dzhia decision for your family i ri ni amen hu songo wanala inwi oh, na musi nyanga to renga goloi ni tea na to vhudzisa mma vha ḓivha nga maanḓa zwa dzigoloi badi ni khou litsho vhusa muthu o funzeaho o phasaho na tshikoloni u to mu vhusa vhori a mufumakadzi wanga ri nga renga ifhio na ri khou vhona ro vhulunga tshelede ri nga renga gole ifhio ini ni vhona unga vha nṋe muhumbulo wanga zwo ri renge crisida kana ri renge ifhio fhio fhio uri mini wena ha nṋe ndi vhona unga kha ri renge nṋe zwa dzigoloi dze ndi a zwi ḓivha nṋe sani mufumakadzi hai mara tonga bmw ndi yavhuḓi ani pfhi o ḓi ambavho so ni khou vhudza mukegulu kha ṅwana tshikolo vha zwino mawe ndi khou nyanga u renga goloi vhe ni nyaga u renga ifhio

Dzhiani dzi decision khulwane dzi kwamaho muṱa waṋu na vhumatshelo haṋu nae. Dzi ni dzi dzhieni together. Vhabebi ni tou vha ḓivhadza uri baba na mma arali vha hone vhoṱhe na ri ri khou humbula u ita tshikene tshikene nge. Ni ngo tou vha ḓivhadza. You don't, you don't necessarily want uri vha ri yes or no. Ni khou vha ḓivhadza, thi ni muthu wa munna. Zwo mangwa maduna a balelwa a tshi ḓa henefho. Maṅwe a dzhia decision na mufarekano. Hu vhudziswa mufarekano. Hai kho nyaga u renga goloi. A vha to renga eh Kirisida. Ndi ri ndi yone no gidima nga maanḓa. Hu khou vhudziswa mufarekano. Muthada tshi ḓa yane eh ini ndi khou humbula renge goloi. Mufumakadzi a ri ha nṋe no ndi khou ri renge heyi ya Ford. Hai renga Kirisida. Ni sa funi ni sa funi namela ni litshe. Renga Kirisida. Matsina u khou nyaga u takadza mufarekano hangei nnḓa hangei. Nangoho ya rengwa nga tsho tsha swili tsha hone. ya vhuya vhuya credit a brrr ya ḓe dzhena hayani khe yo golea hone ndo vhuya nayo vho namba vho renga credit ndo ni vhudzo ndi ḓo renga yone ni sa funa ṋamela ni litshe nga madekwana a brrr we wa mfarekanani eh dali ndo namba nda ḓanela cresida yo wamba ha ngoho ndi golea vhuḓi wo sagesa zwavhuḓi na ni sa ḓivhi zwavhuḓi thi ndo vha vhudza mufarekano u sokou ḓivha uri wo amba nṋe ngeno khidzi ngeno kha nṋe maṅwe manna to raha

nṋe tha thi vhona fulo vhona tshiṱembe tsho tshi fhambana a ah, fulo bo tshiṱembe tshi khapfi ha tshi tshe tsho sala tshi ḓo dovha nambata nanga madekwana no kha ibe tshi nambata ri ni vhona na vhone mufumakadzi khou ri tshi soko fa havhasho vha hone henefha eh, a khevala khevala khevala ndo ri vha kae ri tshi ṱangana a khevala havhasho none ri ḓo ni vhona ni ṱha vhaṅwe thi no mudzimu ni fhaṱutshedza vha ni khou soko ra ni ṱha vhathu tsha ndi vhone vho nthuseni vhala vhana ri ni wane na mufumakadzi waṋu Then ni to mmbudza hone nga maanḓa maanḓa u to tshimbila u to u sia musadzi hayani u khou nyanga u takadzwa nga lwendo ḓe afha u woṱhe u pfha zwi itisa hani izwi mulovha a tshe musidzana tshi zwo sokola tswiyo ita ya ndo ṱuwa ba a ro roṱhe matsheloni ngo nthuse ni ha ndo to ḓo vhona mani a vhona ndo ri to vhona lwo fhedzisela sa tovhela i to vhona mani iwe u ndi tshimini tshina tshipundudze tshina khokweta ku khokweta tshipundwe henefhala eh, maṅwe mana o to vhinga mufumakadzi ḓo to ḓikweta na musi hu kule muṱana sa swiki u vha tea luvhondoni a swika hezwo a to zama u ḓikweta a na munna ma nahone ḽi hone henefho kana to vhidza vhana ri ḓani nkweta hafha a na munna munna wa hone ngori o ngo nambatela ri na amen so thuseni u nambatela mufumakadzi wanu nambatele ndi hone vhunanna hoho nambatela mufumakadzi wanu and songo vhuya na shushedziwa ani nḓowu inwini ini ni ḽa muri muthihi kho ḽa muri wa hone ndi hone maṱari ano enefhaḽa ni tshi funa u kukuna midzi yone ni kukune midzi ya hone ni ḓo wana o mela iṅwe matshelo songo fhela mbilu mudzimu o ita tshimangadzo muthu o tshi ḽiwa ha fheli maṱari aṋu khe kana to kuzha na matanda ni tshi soko mila ni tshiri ndi nḓou ndi nḓou ndi kuzha matanda a kuzhiwe na zwino ha nṋe ndiri ndi nḓou ndi lame uri na musi ndi ḽa mufula matshelo ndi mupapawe nix ani nḓou musingo gai kho to vhona na makole ro ḓo ni vhudza zwoṱhe ra ni fhedzela nge kule hola muthu a si sofa holani ho ngo ḓa mafhungo ri i dzula kha sofa nda takuwa ndi tshi funa tshi funa a khona arali ni sa mphindu ni tshe ṅwana no ṱavhanya u tshata u khou ḓela zwithu zwinzhi angeni haṋu ende zwiṅwe zwa hone a si u vha sofani

Ndi nga ngei gumoni wa zwitentsi, ndi nga hafha vhukatinyana, na nga ngei nṱha bada kha tshiḽa tsha tshimisiṱirese, na hetshi tsha tshinese tsha ngavhe, na luya lwa nga ngei, luya, luya lusekene luya, ndi ḽo ḽiboho ḽenelo. Hayani yone ḽone bai. Ha, arali ni songo zwi pfesana. Bayani ndi bai. Shumo wa bai ndi itani, ndi sokou ralo. Khou guma henefho kha inwi. So thuseni yani ni o vha muthu wa munna. Maṅwalo khea o ni vhudza ni iteni. Tombi! Vhasadzi a vha pfi ni. Kha zwithu zwinzhi zwine nda zwine ndo ndo tewa ndi tshi amba na tshifhinga ndi ḓo ni vhudza tshithu tshithihi tshine vhasadzi a vha tshi pfi. Ende tshenetsho tshi ita uri vhanna vha songo vha nambatela, tshi ita uri vhanna vha songo ṱutshela vhabebi vha vha nambatele vhabebi vha ḽi litshe ḽi ḽoṱhe na vhumistrese ha hone. hetsho tshithu tshi ita uri munaṱi wo dzedza halwani na vha sa hanwi a to dzedza a to dzedza vha vhanganani vha vhatendi ha he ngori hayani u khou bora nga maanḓa tshi ita zwa uri munaḓi tshimbilela eṱhe nga golo yawo a u sie hayani u ṱuwe nga thekhisi hetsho tshithu arali wa sa tshi ita umufumakadzi ndi zwinzhi zwithu zwa hone nyago u to vhudza tshithihi fhedzi hetsho tshitembi tshi to ita zwa uri ni to ḓa kerekeni vhavhili iwe dzule nga hafha ene a dzule nga ngei a pfa a sa vhuya a funa u dzula tsini na iwe a tshi pfa ni tshi bora nga maanḓa wa wana tshi kha vhaṅwe vhafumakadzi ah ho itani vho misi sitshie na misi sitshie vhone vhablezana iwe a sa vhuya u khaḓa na u khaḓa a sina na mafhungo na iwe nahone a tshi u sedza thoma u lukisa tshifhaṱuwa tshi tsomba zwavhuḓi a tshi somba a kona ni ngori mini a takalela havha vhaṅwe havha vhaṅwe wana tshi vha tshi mu takadza navho vha si vhasadzi vhawe listen to this ene tshi bala vhafumakadzi vhanzhi tshithu tshenetsho ndani ri vhala pitiro thoma ini chapter 3 verse 1 ri fhedze nga tshetsho kale kusimuleni first peter 3 chapter 3 verse 1 hu ḓi nga vhasadzi nga vha pfe vhanna vhavho uri naho vhaṅwe fhungo vha sa ḽitendi vha wanale nga kutshilele kwa vhasadzi vha songo vhuya vha, vha, songo, vha songo vhuya vha ambiwa navho Verse 2. vho sokou vhona kutshilele kwaṋu kwa u ofha u vha na vhuyaḓa Verse 5. ngauri na kale vhasadzi vhakhethwa vhe vha vha vho fhulufhela mudzimu vho ḓiṱama nga u ralo nga u pfa vhanna vhavho. Listen. Dombi, tshipiḓa tshine vha balela vhafumakadzi vhanzhi ndi tshenetsho. Ya Tshivenḓa ri u pfa munna wao. For lack of a better word. Zwine zwa khou ṱoḓa ndi zwa uri u ḓivhea nga fhasi ha munna wao. Bivhili ya Mudzimu i ri, Vhafumakadzi vha no khou nyaga u ḓifheliwa nga vhuhadzi, vha no khou nyaga u ḓifheliwa nga mbingano, kha vha ḓi, vhone vhaṋe vhazwo, musadzi kha a ḓi vhee nga fhasi ha munna wawe onoyo muthihi. Hu konḓani vhanna vho ḓala nga u rali na u ḓivhea kha fhasi ha muthihi na u ḓivhea nga fhasi ha mufunwa ha munna wao. Subject yourself to your husband, that's what the Bible says. Ene Bivhili i na musa muhedeni. ḓivhea nga fhasi arali khou nyanga u funiwa mani ḓivhea nga fhasi arali u tshi nyanga u takuliwa ḓivhea nga fhasi u tshi nyanga u takadziwa ḓivhea nga fhasi ha munna wau onoyo hafho u songo tou nangela wo tou ḓinangela tombi vhasadzi vha balelwa vha tshi ḓa henefho vha nga na vha ḓivhea fhasi ha vhafunzi vhavho hu si ni fhasi ha munna wawe ha kerekeni vhafunzi vha ita hoṱola fhedzi uri vhafunzi vha ṱoḓa tshidugu tsho phumula tshihoṱola hi eh, eh, mini mini wa wana ikikirikikiri na vhafunzi hafha munani wawe nigisi

ene mudzimu a khou ri na fhasi a vhanna vhoṱhe iri kha hoyu muthihi one kha vha vhaṅwe ni ime ntsani ite muṱaṱisano navho ni ito ita tswitswitswi heneyo ya hone mara hafha hayani mufumakadzi uri bivhili ri put yourself under your husband ene mudzimu o no ḓivha mbingano o ḓivha zwi ḓo ni shumela inwi hezwo zwithu na vha thoma vha na swili na vha na tshikhuna na vha na mupikisano na munna ni ḓo sala ni noṱhe henefho ḽiḓuni ḽa hone ngori ni mutende ḓo tea dzithabeloni dzi sa fheli khou pfi vho gonya thavhani vho gonya matsina a si yo rabela ndi vha wela o zwi pfa hafha muḓini tshipfi crusade u ya dzoṱhe Hey, dzoṱhe dzoṱhe na conference dza kule u ya ya a thome a tori hu a fhambana o lunyunyu lwo no dzula hafha muḓini why mufumakadzi a tshi khou hana u ḓivhea nga fhasi Hey, vhafumakadzi vhoṱhe vha sa ḓivhee nga fhasi a vha ḓiphini nga mbingano a vha na a vha takadza u tou ḓitakadza ene muṋe hana a mu a mu dzangelaho vhutshilo u to ḓi dzangela ene muṋe a iwe u ito ḓi kweta a zwi ḓifhi ni zwi ḓi takadza vho tshanḓa tsha positive iwo negative tshi tshi e a zwi gumi kho kweta fhedzi pfa vhona zwiṅwe na miṅwe miḓagasi i tshi vho takala i tshi vho ita tsha nzunguluwo uri ndi negative na positive na u to ya tshivhoni iwe wo ḓi khoḓa a zwi khou ḓivhavha vha swika uri nṋe ndo naka ndo vhona marama anga a zwi khou ḓivhavha hone a wa muna tshi ha mara iwe marama ui mara wo naka wa ḓivha a ḓo mbuza u to bebwa nga ḽavhungana na a khou soko nga u na mafhafhaḓo matsina a khou ḓifheliwa ngawe zwi a ḓifha izwo zwithu hafhaḽa kha mirero 31 i ri munnai u a takwa a khoḓa musadzi wawe a tshi khou khoḓa mufumakadzi wa ṱhoyoma one munna no khoḓa ḓabaḓaba one munna no khoḓa muthu wa swili wa khani wa vhuhali wa dzimbiti wa khakhathi a si na mulalo u khoḓiwa nga nyonoyo u to ḓi khoḓa iwe muṋe wazwo Kana wa dzula u khou tama vhaṅwe vha khou khoḓiwa nga vhanna vhavho, vhanna manna a tshi khoḓa vhasadzi vhahone vha tshi khoḓiwa, iwe wo dzula henefho u khou tamelela soko ri a zwi a fana, nangwe vha sa nkhoḓi, a fana. A zwi fani. A zwi fani. And problem i mini na munna wa soko ri vho vhifhani, unga vha wo naka nga maanḓa mara u tshi konḓa nga maanḓa na lunako lwa hone. hu tshi khou shotha u ḓivhea nga fhasi ha munna wau just that bivhili i khou vhuya ya ri arali u tshi mu fhira nga funzo i vha nga nṱha no i ri naho munna atshi a fhasi nga pfunzo iwe wo funzewa nga maanḓa wa musadzi u tshi swika hayani pfunzo dzi salange getheni afha hayani ndi muḓini ndi munna na musadzi iwe ḓivhee nga fhasi ha munna wau afho fhethu no pfi ḓivhee hone mudzimu uri u ḓo vhona u tshi ḓi takulisa nga maanḓa amen Zwara, Na vhuya na vhona ntombi ni tshi swika hangeini muḓini wa vhathu na wana ni si tsha funa u pfa hoyo munna, ni sa funi u ḓivhea fhasi hawe, ni ḓivhe uri ndi yone ndo i tshinya mbingano. Ende a hu na munna ane mufumakadzi a, a tshi mu pfa, a, a, a tshi ḓi subjecta khae, a humble khae, wa wana munna a tshi ita kakarakakara, a tshi ita dzikhakhathi na mini, a zwi tei hezwo zwithu. Never. Ndi ḓivha muṅwe munna we a vha a si mutendi, a, a si mutendi. Ḽiṅwe ḓuvha ndo ya muḓini wawe nda pfa a tshi ri, Vhafunzi, nṋe nṋe vhuṱabaṱaba ndi ita ngeni nda hafha hayani hari ndi nga si vhe nda ita zwo vhuya mfarekana yani kana ndi tshi swika hafhani vhafunzi ndi a ḓifara o mufumakadzi vha ḓivha ndi uri "He, wa nkwasha marambo ndi uri wa nkula nungo ndi uri tshi ḓa hafha hayani ndi to pfa ndo ngwende nṋe nga mbilu nda vha mufumakadzi vho zwi kona hu si ni nga gaphutshete ni gapchete only she humiliated you mudzimu wa ḓo ri vhafumakadzi gapchete special mudzimu u ḓivha zwori gapchete ḽa vhukuma ndi u ḓivhea nga fhasi ha munna wawe haleluya helo ndi ḽone gapchete ḽavho yehova heḽo ende ḽi a ita uri u funiwe ḽi a ita uri munna a u takadze a pulane na dzi thiripi na dzi hodela na mini a tshi nyaga u takadza mufumakadzi wawe hoyu o no mu pfha wo no vhona mm, jeki matlala uri hala na no kholwa naye vha tshi funana vha tshi takadzana vha tshi rengelana masimba o khona ngori ndi mupikisano yanga ḓi u bomodza zwo ni khou rengelana matsimba kana zwiṅwevho a vha funani ni but namusi a tshi dzhena ringi na hone a no khou tamela muṅwe mashuduni muṅwe na muṅwe tameleni muṋe mashudu uri ḽi rweliwe zwino na muṱani hu na miṅwe miṱa i to raloho munna na musadzi muṅwe na muṅwe o putavho mafeisi musadzi o puta zwifeisi zwawe zwisekene zwa zwisadzi ṅwamba nga shesifani ngoho nṋe vha nga si nte tshithu kha vha rwe ngoho a na nṋe ndi ḓo ḓiwela nṋe ndi nga zwi pfa vhasadzi vhoṱhe vha no khou rala vha khou ḓiphina nga mbingano vhafumakadzi vha ḓivheaho nga fhasi ha vhanna vhavho bivhili ya mudzimu iri hu pfi na vhanna vha vhahedeni hu pfi vhuya vhuya vha rembuluwa vha tshi vhona kusa kutshilele kwa vhone vhasadzi vhakhethwa kwa u ofha mudzimu namba one tsha vhuvhili kwa u pfa vhanna vha vheiwe na shavha na u vha na vhuyaḓa vhuyaḓa vhuyaḓa vhuyaḓa vhuyaḓa vhu ita uri munna pfe hana hayani hu sa takadzeni vhuaḓa ho no vha tshivenḓa vhuaḓa u soko wana zwithu zwo sokou vhilingana ndi vhuaḓa mudzimu uri munna ha ḓifhelwi ha, ha, ha kungiwi nga vhuaḓani vhaṅwe vhasadzi a si vhuaḓa na ṋamusi vho bva vha songo adzulula so vha vhona vho dzula hafho

eh? wa wana muḓini iwe wa mutendi zwithu zwo khou vhilingana dzikhaphu dzi nga ngomu dzibodoni dzibodo dzi nga ngomu dzi swigirini swigiri mugayoni zwithu zwa sokou ṱangaṱangana zwa sokou vhilingana hu na mabete mangafha muḓini wa hone o vhidzwa nga waḓa oe wa wana muḓi wo soko ṱangaṱangana o so hei kha fenitshera ono to ṅwala vhurifhi ha vhaliwa nga muthu mani buse lamba mulovha phanḓa mphanḓa ḽi tsha hone a ḽi na muphumuli ḽi phumula nga tshifhinga ḓe kha ḓi lela nala kha ḓi penda nala Ini ani tili khotsi yanu tiye betiye maṱari ni khou ri o fhela a ni sa ambi hu pfi maṱari o fhela ndi muthu wa mufumakadzi wa muḓini onoyo

vhuyaḓa ndo ḓo to mbudza ntombi arali munna a tshi shuma fushumoni hune havha na vhafumakadzi vho no ḓiṱhogomela vho no ḓifafadzela vho no ḓiṱanza a itehani hange mushumoni u pfa vhasadzi vha nga maluvha vha soko nukha nukhelela nukhelela hayani u soko pfa muthu a khou soko nukha nukha hange mushumoni u pfa vhathu a khou nukhelela nukhelela a iteni zwino muthu wa vhathu ndo to mbudza ḓuvha ḽi khou fhisa ngo rali muthu a to shavha shavha na maḓi anga ṅwana muthu muhululu wa musadzi

musi makwanda o vhilela to dzhia reza ha dzulela khou vhaḓa makwanda thi na muthu wa munna na munna o litsha u renga milenzhe ngo i kheruwa i sathu swika tshirumbini nga makwanda o ṅala munna a ḓi litshela bivhili ri munna u takadziwa nga vhudele mani ri ni amene bivhili ri munna u takadziwa nga vhudele musi muno kungiwa nga vhudele a u zwi vhoni ntombi u tshi khou fhira hafhaḽani na madukana enea madukana zwo kana vhanna vhene vha bada vho gwa bada ha tou fhira muthu wa mala kha nṱhana soko na izwi ndi zwa gai hu tshi fhira wo naka huna wo tamba to ee vhome khalas doni mabe wo man ndo thoma nṋe ma khalas vha sa u ḓivhini vha tshi vhona lunako vana vanga vana vakungiwa nga zwithu zvinopenya penya zwino ntombi arali ni khou nyanga u dzula no tswa mbilu yawo muhulwane iḓani tovha clean ni tshi itela ene nori zwo vha clean ni tshi ḓa thoya nḓou haya no sokou ḓilitsha sokou ambara makhipha maṅwevho nga ndi o koropa no ambara zwienda na zwishanda nga khole tshiṅwe tsho sedza ngei tshiṅwe tsho sedza ngei nahone no zwikanda nga nṱha phasha phasha milenzhe yo tshenuluwa phasha phasha phasha phasha phasha o ḓi dzula masofani o khou vhala zwawe ni tshi dzula u sokou pfa futhe futhe na musi o bonya o ḓo zwifara o dzula tshiṅwe tshithu tsini yanga avha ni nga zwi pfa munna ṱuwa ḓila mifarakanoni yawe farakana to ḓivha uri vha khou ḓa ha wena ndo ḓi tshuna ṱamba na maṋo mani a fhedza ngo ṱavhanya hanefhaḽa a doba zwithu zwawe a dzhenisa mulomoni dziseniseni dze dza ngo ṱavhanyedza hei a pfana ane munna a tshi ḓinukhelela zwavhuḓi hezwi a tshi swika munna takwa mufarekana e eh, ro vhuya na a vha enyana a ri kha vha dzhene helena ḽa pfha uri ngoho vhanna e achena adzodziwa pasi anga mwana mani adzodziwa zvavhuḓi hanefhala ari gomende imako zvipfaphanda imako hange bivhili ri na vhasadzi vha kale ha nga iṅwe nḓila mudzimu u khou ri zwa u ḓivhea nga fhasi ha munna wau a zwi bvi fesheni naho ha tshintsha kuvhusele ha tshintsha na vhavhusi zwa u ḓivhea nga fhasi ha munna wau a zwi bvi fesheni ngauri bivhili na vhasadzi vha kale vho vha tshi ita ngo ralo vha tshi ḓivhea nga fhasi ha vhanna vhavho vha tshi pfa vhanna vhavho tshi hulisa vhanna vhavho hmm? na u namba tshikhuwa nge muḓini ambe tshikhuwa tsho hulisana na una tshilisa tshikhuwa tshi ḽa marotho a vhuyoni na dzi rice na zwiṅwe zwikhokhonono zwa tshikhuwa ni ni zwi ite ni tshi hulisana iwe u tshi hulisa munna wao havha munna vha nḓona vha tshi ni funela ngei kule nahone ni ḓo pfa vhathu vha tshi ri no mu ḽisa ini ra ndi ya maḓithu a si nthu mula o ḽisa ṅwana wa ḓa ni wa ḽisa nga bete nga murahu ḽi sokou dza sokou ra nga murahu no matsina no mu ḽisa khuliso ni mu hulisa lune u ni funa lune uri da fere nga tshiṅwe na tshiṅwe hmm? vhane vha zwi nyala a tshi ni funa a tshi ni takula a tshi ni ṱhogomela na vhukati ha vhathu a tshi ni vhanḓa mbilu dzavho dza nga dzi sa ima vha ri nambatela musadzi na ndo itana munna ndo itana musadzi u ḓo ni telela mani ini khou ḓivha uri ha nga ndeleli khou funa mufumakadzi wanga ni ḓo vhona zwi tshi ita mara zwi rengiwa ngo ḓiṱukufhadza na vhuya na tou bva thunda no ni vhona kholomo ya sadzi na thunda ini na vhuya na tou mela thunda hoyu kori ho no vha mboho mbili fhano muḓini tshivenḓa tsha ri a huna khangala mbili dzi no ila mu- o no dzula muila muthihi finish ni ḓo vhona muṱani hu sa ḓifhi Ni ḓo vhona ni tshi borea. Ni ḓo humbula madombidzha. A hu na ḽiṅwe dukana ḽo vhuya ḽa amba na nṋe. Ni ḓo ḽi humbula. Na ḽia ḽo no dzulela nga ngei fhasi, ḽo nngambisa nda. Ha, ndo vhona ndo tenda ḽone. Ndo ḽi vhona ḓorobo ḽi na musadzi waḽo zwi khou ita luṅwe. Nṋe zwanga zwo ndo ndi tshi firuludza mashango ndi tshi ya gai? Zwi rengwa nga u ḓiṱukufhadza, hu khou amba Muṋe wa mbingano, Mudzimu. A ri na nḓevhe dza u pfa nga ha Pfi. Vhoinwi? Mbinganoni, arali ri sa iti hezwo zwine nṋe nda khou laya havha vhana, ni khou sokou litsha. Ni ḓo pfa ni khou boriwa nga maanḓa nga mbingano. Vhoeni vhana, ni ḓo ri u tshintsha vhasadzi. Vhasadzi vha a fana, vha tou ṱoḓa munna ane a nga vha takadza fhedzi. Arali ni khou balelwa u funa u takadza mufumakadzi, na wana mala wa vhuvhili na sa mu takadza, ni ḓo fhirela kha wa vhuraru. Ni ḓo vhuya na wana muṅwe a re na aids, na i kumba na ḓa na fela ngei kule. I hone nthu i no pfi aids, ni songo sokou vhona vhathu vho ambara vho naka. Vha na aids ano maḓuvha vhathu. nga maanḓa dziphongwe dzi ḓo fhela zwone nahone ri ḓo sala zwavhuḓi badi dzi khou fhela dzi ḓo fhela phongwe ngori bivhili hei havha vhaḓivhi vha zwa mutakalo vha ri aids i wanala vhupongweni angei kule ndo vhona phongwe dzi tshi fhela ri ḓo dzi gwela luziṅwe ḓo shela shango ḽi na mulalo avha vhana vha ḓo aluwa zwavhuḓi phongwe dzo fhela ḓo ri tshi funza mafhungo vha pfa uri u khou amba mafhungo ngoho i ṱa vhutshilo ndi zwenezwo zwi ṱoḓa vhone mufumakadzi vha tshi ita tshipiḓa tshavho vha ḓivhea nga fhasi ha munna wavho vha hulisa munna vha pfha munna wavho kha zwoṱhe zwine zwa vha zwa nḓilani haleluya munna a tshi ri one ri hai khotsi yana kudzi ndi one ya mini thi ndi one ya mini ndi mufumakadzi wavho vha khou ita one ya mini kha ri to amba nṋe ndi mufumakadzi wavho na namba na dzula fhasi na kha ri to amba dedi kha vha dzule ngoho kha vha dzule ri to amba ndi one ya zwithuḓe Ho ndo ndi ko ndi ḓo ri thuu, ndo ḓo ni huvhadza nga maanḓa. Ndi ri ha, na ri nṋe thi iti zwa thuu lini. Nṋe ndi mufumakadzi wa vhukuma, thi iti zwa thuu. Thuu ndi zwa vhafumakadzi vha bada, nṋe ndi mufumakadzi wa fhano muḓini. Kha ri to amba. Ndo pfa ha, kha zwi to fhela. Ndo ri ha, no, no nyanga u nkwatisa? Ndi ri ha, ndi tshi vha kwatisa ndi tshi itani? Tshi vha kwatisela, ndi nga kwatisa munna wanga, ndi na vhanna vhangana nṋe na, thi ndi vhone vha vhoṱhe na khotsi ana kudze yi, nxu man. U tshi ralo u khou ḓi vhangela vhuhadzi. muya wori nṋe thina ndavhana thina ndavha nṋeni futhi ndi nga ṱuwa futhi ndi a shuma ndi vha luvhelela mini vhona vho mmala nga lunanga lwa nḓou vho mmala nga vhugai ndi hola vhugai nṋe ndi nga ku bvisa kutshelede kwavho nga buholo muthihi mani vha mono nga vhanga hele mani vhasadzi vhoṱhe vha no khou ita nga ralo vha khou tou ḓiitisa a vha khou ḓiphina nga mbingano vha khou tou konḓelela a huna na muthu ane a khou ḓiphina so nṋe ndi khou eletshedza vhone vhafumakadzi ni nyanga u ḓiphina nga mbingano itani zwine muṋe wa mbingano mudzimu a khou amba ni ḓo vhona ni tshi ḓiphina ngayo amen weni vhanna fumakadzi a si mpopi lini u tou nambateliwa wa mu takadza wa takala naye u ḓo vhona wo ḓiwanela tshithu tshau tshavhuḓi tshine na iwe tsha u rudza mbilu ḽiṅwe ḓuvha tsha fhira na miyau